Un servisionan spesífikamente pa hóbennan nos tin am ya un grandi nos tin basta am servisionan En general celular am hobennan ta usa hopi den tanto den prepago como postpago tambe nos tin am por ehempel na dos mil kuater nos a introduci e servicio di am wow caminda cu bo por manda ricibi am potret riba bo celular y bo por a subi internet cu bo celular mi sique tawata algo innovativo pa Aruba y pa e region Caribe caminda Seita a trece am un tecnologia cu Hopi hende gusta y tambe bo por a kunsa ku blogging kual ta pone potretnan riba internet, duna komentario riba potretnan ku ta ota algu hopi nobo pa Aruba. Mas variedat, mihor señal y un bon prijs, zei Terentve. Despues diferen nos tin otro diferente servisionan ku studiantenan of hobennan ta usa, por ehèmpel text messages, sms ta wòrdu.

Richie cu Mami, bo ta bin cas awor aki, ba tene ba bolbe laga bo pai na sushi scondi bo cama, anto mi no ke sensa cu Jadre ca sa caba for di casa. Nos tin e parti di camina e mocionan ta subi internet manera ca bibi sa cu nan celular, nos tin wifi pa studiante camina cu nan diferente scolnan e mocionan por subi internet ku nan laptop wireless sea bo ta kumbra un kachi òf bo ta aboná riba di e sèl ku wifi. Wifi power by Seitar pa tur studiante na Aruba! Nos tin kaminda ku bo por wak otro tambe, no solamente bo por skucha vos via selular pero bo por yama un hende i bo ta wak su imágen ku ta video calling. Dus i nos tin e servisio hopi popular ku ta via internet ku bo ta subi bo website i bo por manda sms grátis. Dus nos ta konstant nos ta skucha nos hóbennan, nos ta riba facebook kaminda nos por tende kiko nan kier i nos ta evaluá opshonnan pa por trese pa nos hóbennan tambe.
www.ceitar.aw òf nos página di Ceitar riba facebook.
Voicemail services ta e servisio di voicemail kaminda ku bo por graba un mensahe òf un saludo pa ora ku e hendenan yama bo, por ehèmpel bo no tei. Of bo telefon ta pagá, bo por lag'é den un buzon di un mensahe ku nan ta skuchá bo i ora ei bo por laga un mensahe pa e persona ku bo no a haña. Pakiko voicemail ta asina bisa benefisioso ta, por ehèmpel bo ta bai pa un vakansi, e ora ei bo ta bo ta personalisá bo voicemail bisando e hendenan ku bo ta ku vakansi, ku bo no tei, bo ta por kontestá telefon, etsetera. Of bo no bo ta den un bo ta na skol bo kier la bo no kier pa e hende no haña bo bo ta laga un bo ta pone bo voice men personalisa dus e ta opshonnan ku bo ta bisa ku bo ta laga e persona bisa si tin algu urgente e ta bisa bo e ora ei den e voice mail i asina bo ta haña e voice mail.
Please enter your password. Por fabor, spesifiká e idioma ku bo ta deseá di usa. Pa instrukshon i avisonan na papiamentu, primi dos. Mi lo yuda bo krea bo mailbox personal den tres paso fásil. Promé, bo ta krea un pasword, despues, bo ta graba bo nòmber i finalmente bo ta traha un saludo ku e persona ku yama bo lo skucha. Hinka awor bo pasword nobo di kuater te ku shete sifra, sigui pa e boton di hash. Bo password no bo ta un, dos, tres, kuater, sinku, seis, shete. Si esaki ta korekto, primi e boton di hash. Siguientemente bo lo graba bo nòmber pa identifiká bo mailbox. Na e tono bisa bo nòmber i fam, despues primi e boton di hash. Na nin control. Si bo ta satisfecho cu bo grabacion, primi e boton di hash. Finalmente lo bo graba un saludo pa tur cu yama. Cuminsa graba bo saludo despues di e tono. Ora bo caba, primi e boton di hash. Hey, kiti Kiko, sorry, pero mi no ta ei awor aki. Si bo laga bo nomber mi lo yama bo bek mane mi haya un chans. Ayo. Bo saludo ta. Ey ki ta kico sorry pero mi no tey awor aki si bo laga bo nomber mi lo yama bo bek mane mi haya un chans.
Ayo. Si bo ta satisfecho cu bo saludo primi e boton di pound pa wardé. Pabien, bo sistema di voicemail ta completo awor. Awor ora un persona yama bo telefon i bo no kontestá, outomátikamente e ta bai pa bo voicemail box. E parti great di voicemail services ta ku awor aki bo por yama via bo selular pa bo skucha e voicemail, pues e persona ku a laga e mensahe pa bo, pero bo por bai riba internet tambe. Internet aktualmente ya tur kaminda, hende nan tin aseso pa internet ku ta hasié mas fásil ku Bo no por mes mas an bo voicemail, bo ta subi riba internet y esey ta e servicio di My Messages. Pues bo tin voicemail services cu ta eigenlijk e servicio voicemail, pero ora cu bo bay riba internet, esey ta My Messages. Anto ora cu bo bay riba internet, bo por programa bo bo voicemail, bo por pone horario, bo por pone ki ora bo voicemail ta bay in, bo por cambia bo saludo, bo por pone bo asi bo por haña via un